hegagĩtonga kĩmwe wa acio moĩ ĩĩ kĩo gĩtiarĩ kĩheani ona kĩrĩ na ũtonga mũnene ĩĩ no mũthenya ũmwe-rĩ ĩĩ nĩkĩaiguire mwĩrĩ ũrĩ na thĩna hehe na gĩgĩthiĩ thibitarĩ gĩgakĩrorwo nĩ kĩĩ kĩũru ĩĩ rĩgĩtarĩ-rĩ ĩĩ thutha wa gũgĩcunguca biũ-rĩ ĩĩ agĩkĩra mũrimũ ũrĩa kĩarwarĩte-rĩ ĩĩrĩ gũtirĩ mũndũ kana mbeca kana ndawa ingĩtũma kĩhone Ohoi. ĩgĩconga gĩeka icabu rĩakĩo rĩ Ĩĩ. gĩkĩmenya nĩ gĩathiĩ Ĩĩ. gĩkĩona nĩ wega gĩkĩgaĩre andũ akĩo Ehe. no ona kĩgaĩra andũ akĩo rĩ Ĩĩ. mbeca no ciatigarire Gĩakĩrĩ gĩtongu kĩu. mũno Ehe. na tondũ gĩtiathiaga kanitha rĩ Ĩĩ. gĩkĩmenya gĩcunjĩ gĩa ũtonga wakĩo rĩ Ĩĩ. kĩheane ũmwe kanitha na ũrĩa ũngĩ kĩhe mĩciĩ ya ciana cia ndigwa

Ĩ, tondũ nĩ kĩerirwo gĩtiĩ hona Ĩĩ, nĩ kĩrakĩrigwo mĩrioni-inĩ yake ĩĩ. ĩguo No kĩarora-rĩ, ĩ gĩkona gũtirĩ ũndũ ũrĩ thĩ gĩtarĩ gĩeka. gũtirĩ ũndũ kĩrerirĩria gwĩka Ĩĩ, ĩguo mũthenya ũmwe-rĩ, ĩ tondũ gĩakĩte mũciĩ wakĩo handũ karĩma igũrũ-rĩ, ĩ gĩkiuga ta reke nyone ũrĩa andũ meciragia ĩĩ gĩtonga kĩrĩa rĩ ĩĩ gĩkĩgaragaria kĩhiga kĩarĩ kĩnene mũno gĩkĩiga ũbara gatagatĩ nĩguo gĩgĩcoka gĩkĩhiza handũ-ĩ ĩĩ kĩone ũrĩa andũ megwĩka na ihiga rĩrĩkũ no kĩrĩ gweta-rĩ ĩĩ rĩraiguĩka ta rĩarĩ ihiga inene ma ĩrĩa rĩ inene rĩu gĩtonga-ĩ ĩĩ gĩgĩikara o ha kĩo rũgiri-inĩ kĩroreire andũ nĩguo rĩu rĩ gĩakĩonaga mũndũ oka na mũtokaya agacema ihiga rĩrĩa agacĩrĩrĩka agaciĩ ehe gĩkuona ũngĩ oka na mbikibiki akahepa ihiga agaciĩ ehe gĩkaigua angĩ moka makoiga atĩrĩ ee "Hĩ, ĩthaka ya andũ nĩ atũrĩkuĩ ehe rĩrĩ to mũndũ ũraigire haha makali he tuko nao ye he thutha wa andå gå tinda magerete o hau rä ee amĩcokaya na magå rå rä ee hwaä-inä rä ee hakä gera må tumia niguo woimaga ndũnyũ akuanĩtie mbĩgĩga na kĩondo ehe gĩagĩkiuma kũmacĩra twana twake ee ee mũritũhĩre mũno mũno mũno mũno akĩoneka ĩĩ Ehe. mũtumia ũrĩa gũkinya hau rĩ Ĩĩ. ona ihiga rĩrĩa rĩ Ĩĩ. rĩrĩ rĩbara gatagatĩ Kũneneha rĩ. ĩrĩ Ĩĩ. akiuga woi mwazani Jehova. ĩĩ rĩu ihiga ta rĩrĩ ngari ĩngĩũka zimidi rĩ Ĩrĩ. githĩ twegũze na rĩtũme ngari ĩgwe kana ĩhehenjeke na nä å horo wa må tio ĩĩ mũtumia ũrĩa rĩ ä akĩiga mũrigo wake thĩ nä guo na warĩ mũritũma ndwakä njä ra å guo ĩĩ reke mũtumia ang'ang'ane na ihiga rĩrĩa akä geria kå rä eheria barabara ĩĩ akĩaragĩria koiga rĩrĩ ona rĩngĩ hinga mũndũ ona no kũmũmunya magego na nä å horo wa ma ĩĩ hehe thutha wa kũng'ang'ana narĩo mũno rĩ ä akĩrĩcengia bara gatagatĩ

na agĩkĩmwĩra ũrĩa eka na kũrĩa uma na kĩrĩa ona akĩmwĩra ta tũmũra mbahaca ĩyo ĩ ĩĩ ĩkũigĩrĩirwo ihiga wone nĩ kĩĩ kĩho nĩguo mũirĩtu gũtumũra mbahaca rĩ ĩĩ akĩona tũmarũa nĩguo agĩtuohora rĩ ĩĩ akĩona tuohanĩtio na ceki atĩ ceki ĩĩ na ceki rĩ ĩĩ inyandĩke rĩtwa no ĩna signature na nĩnyandĩkĩciri ngi milioni ĩmwe atĩ atĩa milioni hwa Hĩ, hĩ, hĩ. Hĩ, nĩ mũkũiguai ĩĩ ĩĩ rĩu ĩ ĩĩ athoma tũrũa ũrĩa twandĩkĩtwo tũigĩte atĩrĩ ĩĩ mbeca icio nĩ cia mũndũ ũrĩa ũkweheria ihiga rĩrĩ andĩke rĩtwa rĩake na atware ceki bengi kaĩ mũtumia milioni hua atĩrĩrĩ Eh, eh, na nĩkĩo kwĩragwo atĩrĩrĩ wariomu Eh. weka wega Bali wewe- nĩwe wewe. wĩka atonga na mũthenya ũmwe kĩhwainĩ kĩmwe itigu macio nĩ mataro na mathekania ma gĩthingi